Ber amotowu ku deko man. Apwoyowu wun jo me foram ducu, jo ma gitye ka winya. Atamo ni ka agam lokwu otong tong. Ojane, mwaka ki mwaka, kare ki kare kiwaco otong tong ka oo i karene bedo tye. Ka pud tin atye ka winyo ladit polic-ci. tye ka waco ne otutong peke en dong matye ka waco otutong peke ni otutongi bene giming nyo myero anene gucit gutong en lutino pa ludiro pa odici ki gumarace gin dong gukano lutino gi ite okana eno mwa wan acwalane wa weko lutino wa tye idye bar. Megi dong pe ba, gukane te okono ba, mwane dong ka ototong otongo ci kiwayo ototong peke. Ci pe angeyo en ma nongo nica ki mako latin-ni ki cito ki goyo wiye ki cako tongone-o ni, En one nongo pe ototong? Anga la pe tino lakin gang ma en ema romo cito i kin gang ci mako latin angera mo ci cako ki tongo ngute nyo kong goyo wiye ki cako ki tongone-ni? Tye? Pingo ludito police giloko lok cal lok pa lutino ma gia ki kilai acel ka meno? Ento dong lutino ma dong ticgi peke en ludito ni gitye ka loko ni lok. In pe dong tye ladit mo. Hmm? Wun jo mukwano be dok wuloko lok miyo miyo ka meno ni? Pingo en oloko lok caro car ka ma nongo tutong pe? I caa-ni won latin ki min latin tye ka reme i kome ma konye pe, ento wun wutye ka wayo tutong pud peke. Wutingo dong wutero dong wucito wupimo gire, wupimo gire maber wunongo ni pe otutong. Ci dong wun wungeyo anga mutongoni ngo? Pien wun dong wutye ka waco ni pe otutong, ento macalo wan wangeyo ni en aye obedo tutong. Pingo kong pe wugam lok ma rwatte ki wi dano? Wun ki kerowu me konyo dano, pire kare gina wun dok wutye tini dok wutye tiyo gin mo mapat kit aneno kwede-ni, meno pe dong gin me konyo dano. Hmm? I cawa eni wa lutino olwor ka cito i gang kwan. Ento ka pud wutye ka wato dong peke, ci dong awur awura mada. Kwaro moni naka yam biwaco kede ni awur ki twon cwercwiny pa leko. Pien lok enoni lit dok lit. I cabane enini, min latin cwinye tye ka rem, won latin cwinye tye ka rem, wan lwakko weng cwinywa balle o, ki tyen dokke wangeyo ni oto tong tye. Pud awinyo lamera Jennifer ogamo wa ni nino moni gibitongo ngut dano. Tung lakam acel-li kuca, gin en awinyo gin en otimme i Kasese. Magi tongo ngut dano atonga kikome ma ka in ineno gitye ka tongo ngut latin ni eno pud luloka gitye ka waco ni ngo ni eno ni pud dong accident en aye mutime accident mene matime ci to ngolo ngut dano ne rap ka meno ni manaka yam awiny accident mo mutime mungolo ngut dano ni rap kira eno ni pud pedo Pud obedo kede latin moni acel-li pa dee ma i kit gum ma Ginian otimme, akciden moni mutimme i cukul-li keken aye wangeyo ni Ginian onongo otime me ngolo ngut. Ci pi man, macalo wun lutela, Calo luditi mapat pat, i rwom mapat pat, wuwiny maber ni, ka wa ludito polic tye ka wacci gini aoni peke, lututong peke, ci wun ko wunen, ento i adwolwu wun wutye ka rwenyo dano. Kare ki kare ni tutong iye dwol mapat pat kabedo mapat pat weng iwinyo tutong tong ngut latin moni iwinyo tutong tong ngut ladit moni ci enoni nongo ngo enoni pe tutong wa ok wan dong wapwo i gire ka pe tutong ento gin aye dong gunyut ngo ma tye ka timme wek wan waniang man wan waromo cito i poto kuca myero dano ka dong ite ka cito i poto myero won latin odong gang an amin atin odong gang. ka kwo lutino, ci enoni nongo dong pe kelo deyo dok pe kelo gin mo maber tutwal. Atamo ni an apwoyo wun jo ma wuwinya, an ni agak aneno aye rem.